Helo a chroeso i raglen Gwyl Ha Dysgwyr Dwyfor 2020. Dwi yma ar Ben Garn yn edrych allan dros Bwllheli. Ar noson fendigedig, mae hi'n braf iawn yma heno. Wrth gwrs, fel arfer, ar ddechrau mis Gorffennaf, da ni yn y coleg yn paratoi am y cwrs ha, ond ddim eleni, da ni'n edrych ymlaen at y flwyddyn nesaf. Ond, da chi wedi bod yn brysur yn cystadlu yn y cystadlaethau sy'n rhan o'r Ŵyl Ha. Diolch yn fawr iawn i bawb sy wedi bod yn ysgrifennu, pobi cacennau a thynnu lluniau. Rŵan, heno, yn y rhaglen yma, da ni'n cael y canlyniadau, the results. Y cystadleuaeth gyntaf ydi'r cystadleuaeth dyddiadur, diary, dyddiadur 2020. Mared Lewis oedd y beirniad, a da ni'n mynd i glywed rwan be oedd Mared yn feddwl o'r gystadleuaeth yma. Mi wnes i fwynhau feirniadu'r gystadleuaeth yma yn arw. Mi wnes i ddewis yr enillydd achos mi nath o wneud i mi chwerthin. Mae o'n ddyddiadur da am y cyfnod yma, da chi wedi medru deud llawer mewn ychydig geiriau. Felly, yr enillydd ydy... Iestyn neu Mary Robinson. Llongyfarchiadau. Rwan, mae Mared yn mynd i ddarllen ych gwaith.
Dyddiadur lockdown. Dydd Sul. Nes i dorheullo heb ddillad yn yr ardd. Dechreues i ddarllen War and Peace, Yfes i botel olaf o win yn anffodus. Prynes i fwy o win ar-lein. Dydd Llun, reddes i am ddeg milltir. Gorffennes i War and Peace. Prynes i feic am arfer corff ar-lein. Dydd Mawrth, nes i dacluso'r llofft. Nes i goelcerth yn yr ardd. Dechreues i Crime and Punishment. Prynes i ddiffoddwr tân ar-lein. Dydd Mercher, wnes i ymuno â band ukulele ar Zoom. Gorffennes i Crime and Punishment. Beinties i tu allan y tŷ efo paent pinc. Brynes i ukulele ar-lein. Dydd Iau, siaradais i efo Anti Jane yn Awstralia am bedair awr. Dechreuais i Bleak House. Brys i soffa newydd ar-lein. Dydd Gwener, edryches i ar chwe ffilm ar Netflix. Dwi ddim wedi gorffan Bleak House. Prynes i Hammock ar-lein. Dydd Sadwrn, Mi ges i fy neffro gan y ffôn am wyth o'r gloch. Roedd 'na dagfa ar fy ffordd, llawer o fania gwyn. Gwych, ma' popeth wedi cyrradd. Daeth y postman a bil coch cerdyn i fi isa. Stwffia Bleak House. Dwi'n mynd i agor potal newydd o win.
Diolch, Mared. A llongyfarchiadau eto i Iestyn, neu Mary. A diolch i bawb nath gystadlu yn y gystadleuaeth. Nesa yn y rhaglen, 'da ni'n mynd i edrych ar y gystadleuaeth Bake Off, a'r thema yma oedd fy Nghymru a'r beirniad oedd Elliw Gwawr. Dyma'r pump gacen oedd yn y gystadleuaeth. Maen nhw'n edrych yn fendigedig, tydyn? Da chi'n gwybod mod i'n licio gacan yn fawr. Um, ond dyma be oedd Elliw yn feddwl o'r gystadleuaeth. Dach chi i gyd wedi bod yn brysur iawn. Mae pob un o'r cacennau yn edrych yn flasus dros ben. Mae'n biti mod i ddim yn medru bita nhw hefyd. Rhaid i mi rhoi'r wobr gynta i'r gacen fflag Cymru. Dydy o ddim yn hawdd gweithio efo eisin fondant. Ac mae'n cymryd dipyn o sgil i wneud draig cystal â honna. Felly, yr enillydd yn y Bake Off ydy gwraig dda, Angela Wright. Llongyfarchiadau, Angela. Dyma gacen Angela eto, a neges gan Elliw. Llongyfarchiadau a daliwch ati efo'r Gymraeg a'r pobi. Cacan fendigedig. Diolch yn fawr i bawb yna. Y gystadleuaeth nesa heno ydi'r gerdd. Cerdd i godi calon. A'r beirniaid yma oedd Ifor ap Glyn. Felly, be oedd o'n feddwl o'r gystadleuaeth? Mae'n braf gen i ddeud bod safon y Gymraeg yn reit dda gan bawb. Mae'r gerdd sydd wedi ennill yn gerdd syml, ella ddim y gerdd fwya uchelgeisiol yn y gystadleuaeth. Mae'r enillydd wedi llwyddo i ddeud i ddeud yn ddigon syml efo digon o ffresni i gadw diddordeb y sawl sy'n gwrando ar y gerdd. Felly, dyna be oedd Ifor yn feddwl. A'r enillydd yn y gystadleuaeth yma ydy Beck neu Barbara Hooker. Llongyfarchiadau mawr, Barbara, a dyma Ifor yn darllen eich cerdd.
Bore 'ma, mae'r byd yn rhyfedd, ond mae'r aderyn du yn hapus. Bwyta gellygan, tasgu yn y pwll, ysgwyd ei blu du gwlyb, canu am ddim reswm. dim ond am lawenydd o fod yma y bore yma. Byddwch fel y deryn du a chanu y bore yma.
Hyfryd. Diolch yn fawr i Ifor am ddarllen y gerdd yna, a llongyfarchiadau eto i BEC, neu Barbara, ar ennill y gystadleuaeth. Da iawn i bawb nath gystadlu, mae um, mae yna fideo arall ar ein sianel YouTube efo Ifor yn siarad am bawb oedd yn y gystadleuaeth. Felly, da ni wedi cyrraedd y gystadleuaeth ola yn y rhaglen heno, a'r gystadleuaeth yma ydi'r ffotograffiaeth. Fy Milltir Sgwâr oedd y thema, a Dewi Wyn oedd y beirniad, a mae gan Dewi siop ym Mhwllheli, siop ffotograffiaeth, felly mae o'n ddyn da i feirniadu y gystadleuaeth yma. Da ni'n mynd i edrych ar y lluniau i gyd, lluniau pawb yn y gystadleuaeth i ddechrau, a diolch yn fawr i Peter Lane, mae o'n mynd i ganu Flat Huw Puw tra da ni'n edrych ar y lluniau, felly mwynhewch.

Canu ardderchog a lluniau ardderchog, mae'n anodd dewis y gorau tydi? Wel dyma be oedd Dewi Wyn yn feddwl. Wel, sôn am waith caled oedd beirniadu eich lluniau. Roedd na aml i lun bendigedig yn ei plith, da iawn chi am gystadlu. Ar ôl amser hir yn edrych ar y lluniau, mi ddaeth lluniau dau neu ddwy i'n sylw yn arbennig. Roedd gwaith yr enillydd yn gampus, efo pedwar llun cry iawn. Felly, yr enillydd yn y gystadleuaeth ffotograffiaeth ydy... Grisiau i'r nefoedd neu Mark Rudman. Llongyfarchiadau mawr Mark. A dyma luniau Mark eto. Mae'n bosib gweld lluniau pawb yn y gystadleuaeth yn ein grŵp Facebook, felly os da chi isio cymryd eich amser i fynd trwy'r lluniau, dyna lle i ffeindio nhw. Wel, llongyfarchiadau eto i'r enillwyr. Diolch yn fawr iawn i bawb sydd wedi cystadlu. Diolch yn fawr i'r beirniaid a diolch yn fawr i chi am wylio heno. Daliwch ati efo'ch Cymraeg dros yr ha', mae 'na ddigon o betha' yn digwydd efo Dysgwyr Dwyfor dros yr ha', a 'dan ni'n edrych ymlaen at eich gweld chi eto yn y dosbarth ym mis Medi. Felly, cymwch ofal a nos da.